һәм дә аның сөекле илчесенә, пәйгамбәргә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде һәм дә аның гаиләсенә, пәйгамбәрнең күркәм сәхабәләренә Аллаһның рәхмәтләре һәрдаим ирешсә иде. Әссәламү алейкүм ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле җәмәгать! Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәребезне, җомга кичләребезне безнең өчен мөбарәк кылса иде. Һәм дә шушы җомга белән җомга арасында кылынган гөнаһларыбызны, хата-кимчелекләребезне ярлыкаса иде, гафу әйләсә иде. Һәм дә кылынган изгелекләребезнең әҗер-савапларын арттырып, безгә аларны ирештерсә иде. Әй хөрмәтле җәмәгать, сезнең белән инде шушы Зөлхиҗә аена якынлашабыз. Зөлхиҗә ае, ул корбан ае. Зөлхиҗә ае ул хаҗ, гомрә кылынган ай. Һәм дә инде Аллаһның иң яраткан айлардан берсе Зөлхиҗә ае. Ни өчен дигәндә, чөнки шушы Зөлхиҗә айның бөеклеге турында Коръәндә дә,

Ун беренче ун көне белән, беренче ун төне белән. Ә әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсә белән ант итсә, ул аның бөеклеген күрсәтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсә белән ант итсә, ул аның фазыйләтен күрсәтә. Шуның өчен менә шушы Зулхиҗа айының 10 төне, 10 көне ул инде бөек, олы һәм дә аның фазыйләте Аллаһ каршында бик олы. Икенчедән инде, Аллаһ Тәгалә менә шушы Зөлхиҗә аеның беренче ун көнендә кылынган гамәлләрне калган көннәрдә кылынган гамәлләрдән күбрәк ярата. Чөнки менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисендә әйтә, Аллаһ каршында шул ун көннән дә бөегрәк көннәр юк. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр әйтә, Аллаһ каршында Зөлхиҗә аеның беренче ун көненнән дә олырак фазыйләтлерәк көннәр юк, ди, һәм дә башкарылган игелекле гамәлләрне Аллаһ Тәгаләнең алардан да ныграк яраткан башка көннәре юк. Янә менә шушы ун көндә кылынган гамәлләребез, гыйбадәтләребез, намазларыбыз, тоткан уразаларыбыз, биргән садакатларыбыз, аларның фазыйләте бик олы, аларның әҗерләре дә олы, һәм дә ул әҗерләрне без инде Кыямәт көнендә күрәчәкбез, Алла бирсә. Һәм дә әйтә Пәйгамбәребез, Шуңа да аларда ешрак, Ла илаһа илляллаһ дип тәһлил, Аллаһу әкбәр дип тәкбир һәм дә Әлхәмдүлилләһ дип тәхмид әйтегез, дигән. Менә шушы көннәрдә зикерне күбрәк әйтегез. Ла илаһа илляллаһ сүзләрне, Әлхәмдүлилләһ сүзләрне, Аллаһу әкбәр сүзләрне зикер итеп, инде күбрәк, ешрак әйтегез, дип пәйгамбәребез. Шулай ук пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Ә, Аллаһ Тәгалә каршына иң бөек көннәр булып Корбан бәйрәме һәм Әл-Кар төннәре тора, көннәре тора. Ягъни менә Корбан э, бәйрәме һәм дә инде аңардан соң килгән Әл-Кар дигән көн, менә шушы көндә кылынган инде, э, ул да бәйрәм көннәренә керә, чөнки безнең Корбан бәйрәме 3 көн, һәм дә шушы Әл-Кар икенче бәйрәмнең икенче көне булып иң фазыйләтле көннәрдән шутлана. Ягъни менә шушы Зулхиҗа ае ни өчен фазыйләтле дигәндә, ул 10 көн Эчендә ике бик фазыйләтле, ике олуг күн, көннәр бар. Беренчесе инде ул Гарәфә көне, ул инде Зулхиҗа аеның тугызынчы көнендә була, һәм икенчедән инде ул кор, олуг Корбан гаете, ул инде Зулхиҗа аеның унынчы көнендә була. Һәм дә ул безнең инде Корбан гаете утыз беренче июль булса, Гарәфә көнне ул тугызынчы июль була. Һәм өченчедән, Э, гарәфә көннең фазыйләтләре турында сөйләшеп китик. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы гарәфә көннең фазыйләте турында безгә әйтә, Аллаһның үз кулларын тәмуг утыннан, гарәфәт көненнән дә күбрәк коткарган башка көне юк. Ягъни Аллаһ каршында гөнаһ кылган, Әй бит Аллаһның инде ачуыннан курыкмаган кешеләр һәм дә инде шушы тәүбә кылмаган кешеләрне Аллаһ Тәгалә аларның шушы кылынган намазлары аркылы, аларның кылынган истигъфарлары аркылы Аллаһ Тәгалә аларны шушы начарлыктан, кабер газапларыннан, җәһәннәм газапларыннан коткара. Һәм дә шушы Гарәфә көнне Иң күп кешеләрне Аллаһ Тәгалә аның җәһәннәмнән коткара, дигән пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм. Шуның өчен Гарәфә көнне безгә күбрәк истигъфар, Аллаһтан безнең гөнаһларыбыз өчен күбрәк тәүбә кылырга кирәк. Истигъфар сүзләрен, Әстәгъфирулла, Әстәгъфирулла сүзләрен күбрәк әйтергә кирәк. Һәм дүртенчедән инде Зөлхиҗҗәнең беренче ун көнендә нинди гыйбадәтләр безгә кылырга кирәк? Беренчедән инде ул хаҗ һәм гомрә гамәле. Ягъни менә шушы Зулхиҗа ае ул инде иң беренче чиратта хаҗ ае. Чөнки менә пәйгамбәребез әйткән, кем хатынына якын килмичә һәм гунах кылмыйча бу йортка, ягъни Кәгъбатулла йортына килә, ул аннан аны анасы тудырган көндәге кебек булып кайтыр дигән. Кем хаҗ кылса ди, менә шушы көннәрне, ул ди анасыннан туган бала кебек Кайтыр дигән хаҗдан, ягъни гөнаһсыз бернинди гөнаһы да калмаган рәвештә кайтачак дигән чистарган калбе чистарган рәвештә кайтыр дигән шушы кеше ләкин инде бу елны э, менә шушы йогышлы чирләр э, аркасында инде менә шушы хаҗ гамәлен без үти алмыйбыз гарәбстан үзенең шушы Э, шикләрен япты, э, хаҗга кешеләрне көтмиләр. Шуның өчен без инде үз илләребездә калабыз һәм менә шушы Зулхиҗа айының көннәрен инде өйләребездә, мәчетләребездә булып, э, ураза белән, намазлар белән, дога белән үткәрергә тырышабыз. Шулай ук Зулхиҗа айының шушы беренче 10 көнендә безгә инде күбрәк зикрләр, Һәм дә инде тәкбир сүзләрен әйтергә кирәк. Менә шушы көннәрдә инде сәхабәләр һәм пәйгамбәребез кычкырып һәм дә инде үз эшеннән генә әйткәннәр шушы тәкбирләрне. Мөмкинчелеге булганда инде кычкырып әйткәннәр, мөмкинчелеге булмаса инде кешеләр арасында булсалар, эштән генә әйткәннәр шушы тәкбирләрне. Мәсәлән, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу көннәрдә ешрак ла илаһа иллаллаһ дип, Аллаһу акбар дип Һәм дә инде Әлхәмдулиллах дип әйтегез дигән пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Шулай ук Имам Бухари, олы ук бер галимнәрдән берсе, безгә инде иң сахих, э, иң дөрес хәдисләрне җыйган бер галим, ул әйткән, Гомәр Мина үзәнендә, ягъни хаҗ гамәлендә кылганда анда Мина үзәне бар. Менә шушы Мина үзәнендә Гомәр, олы бер сахаба, үзенең чатырында, ул шушы Мина үзәнендә чатыр корган булган, һәм шушы чатырында утырганда тәкбир әйтә иде ди. Ә мәчеттә булган кешеләр аның тавышын ишетеп, аның артыннан кабатлый башлый иделәр. Алар артыннан базарда булган кешеләр дә кабатлый башлый иделәр. Бар Мина үзәне тәкбир әйтүләрдән тетрәп тора иде ди. Ягъни кешеләр бер-берсен арттыра-арттыра Куып җитәм дип инде шушы тәкбир тавышларын, ла илаһ иллаллаһ, Аллаһу акбар, альхамдулиллаһ сүзләрен, субханалла сүзләрен кычкырып-кычкырып әйткәннәр. Хәтта инде шушы җир төтрәп, шушы бөтен шәһәр шушы тәкбирләрне әйтә барган. Һәм дә тәкбир дигәндә инде ул Э, күбрәк не шушы сүзләрне әйткәннәр аллаху акбар аллаху акбар ла илаха иллаллах аллаху акбар аллаху акбар ва лиллахил хамды сүзләрен әйтүне күз алдында тотканнар өченчедән инде безгә шушы зөлхиҗа айының беренче ун көнендә күбрәк ураза тотырга кирәк кемнең мөмкинчелеге бар бөтен шушы ун көнне инде ул уразасын тота ала тугыз көн була инде бит кемнең мөмкинчелеге булмаса инде Э, хотя бы менә шушы гарәфә көнне ураза тоту бик олы гамәлләрдән була. Гарәфә көнне ул инде э, хаҗилар гарәфә тавында булган чакта алар ул көнне ураза тотмыйлар. Хаҗилар алар инде шушы гарәфә тавында басып, Аллаһка ялваралар, Аллаһка дога кылалар. Ә без үз илләребездә булып, безгә инде сөннәт гамәле буенча без ураза тотырга тиешбез. Менә шушы гарәфә көндә тоткан уразабыз бик олы, бик фазыйләтле булып тора. Һәм пәйгамбәребез әйткән, Аллаһ бу ун көндә кылынган игелекле эшләрне башка көннәре кылынган игелекле эшләргә караганда ныграк ярата. Шуның өчен уразаны да гарәфә көндә тот, э, тоткан уразабызны ул ныграк ярата. Һәм пәйгамбәребез шулай әйтә, Аллаһ юлында тоткан бер көн ураза Аллаһ колының йөзен Тәмуг утыны 70 еллык ераклыкка читләштерер, ди. Бер көн тоткан уразабыз безнең йөзебезне җәһәннәм утыннан 70 еллык ераклыкка читләштерер, ди. Шуның өчен безгә инде ураза тоту, ураза тотуыбыз инде ул бик олы гамәлләрдән, бик әҗерле гамәлләрдән булып тора. Шулай ук дүртенчедән, шушы көннәрне күбрәк тәүбә итү, чөнки без әйттек, Аллаһ Тәгалә менә шушы көннәрне күп кешеләрне җәһәннәм утыннан азат итә һәм дә инде шушы э, мәгъфирәтен иңдерә, үзенең рәхмәтен иңдерә кешеләргә. Шуның өчен үз гамәлләребез өчен шушы көнне тәүбәләребезне кылып, истигъфар сүзләрен әйтергә тиешбез. Һәм дә инде шушы көнне шулай ук э, Зулхиҗа айының э, соңгы беренче ун көннәрендә инде башка төрле гамәлләр дә кылырга тиешбез. Нәфил намазлар булсын, э, Коръән укулар булсын, кем кем нәрсә булдыра, кемнең нәрсәгә күңеле ята, шуны кылырга тиеш кеше. Кемнеңдер яхшырак Коръән уку, кемнеңдер инде ураза тотам ди, кемдер инде э, акчасы күбрәк булса садака бирәм дип, инде шушы гамәлләрне кылырга тиеш без. Аллаһ Тааля шушы көннәребезне